Tres tipo di amigo of tres tipo di amistadesnan. Okay, tres tipo di hende cu bo mester trata cu ne si bo ta un persona cu ke biba bo proposito den bida. Nos tur ta haña nos ku e tres grupo di hendenan aki. Anto ta importante pa bo sa ku si bo ke logra biba bo propósito, si bo ke logra yega bo destino, si bo ke logra biba bida to the max, bo mester bo mester habri bo mes pa tur e tres grupo di hendenan. Na mi bisa atrobe, si bo ke logra den bida, si bo ke ta eksitoso den bida, si bo ke logra bo propósito i yega bo destino ku bo tin ku yega den e bida akí, bo mester stèl bo mes open pa e tres tipo di hendenan akí. Pero bo mester sa kon pa distinguí nan fu e otro sinon nan ta nan ta hurt bo, nan ta stroba bo, nan por kibra bo. Ok? Anos ban analisá nan. Ok. Primeramente laga nos wak e Proverbio diesocho binticuatro ta bisa. No a pone na ingles pa hay motibu cu bo sa mi esaki con mi ta gusta Bijbel na ingles. E ta bisa, A man of many companions, hopi amistadesnan, may come to ruin. Un hende cu tin muchu hopi amistad Por yega na ruina su mes. Pero e ta bisa, But there is a friend who sticks closer than a brother. There is a friend. E no bisa there are friends. There is a friend. un sticks closer than a brother. Ok? Mi ke pa bo sa ku amistad no sta haña boshi. Pero amigu di berdad no sta haña tiki. No ta eksistí den bo bida boshi amigu berdadero. Bo tin hopi kompañero den bo bida, hopi amistadesnan, pero bo mester sa kon pa separá amistat for di esnan ku ta bo amigu. Si bo no sa kon pa hasi esaki, bo ta pasa den hopi desapunto, bo tin ke ocupa den hopi problema, defakto tin di bosnan sa bon bon ke mi ta papiando aki. Ora ku bo kere ku e ligi ta bo amigu òf amiga di bèrdat, dam el a dalbo un pala, el a dalbo un puyá, un puñá. El a bai laga bo. El a kohe bo bo idea bai kuné. Ya. So, al mi hinter mi demonstrá bo kon pa separá e tres grupo di hendenan aki den bo bida. I mi ta insiña bo kon pa bo traha ku nan tòg. Ok? So, nos a bai kuminsá ku promé. Number uno, amigu di konfiansa. Nos ta yam'é elei, na ingles nos ta yam'é elei confidants. E mi ke boso sa ku e training akí m'a sak'é for di un tópiko ku m'a tene di ti DJ's. Ti DJ's ta hopi bon i no gusta ti DJ's prediká. Mi ta, mi gusta ti di Jakes, pero mi gusta predicá. Ralo ora drenta e pase, caminda e ta cuminsa grita. Pero e ta, mi ta gusta tende ora e ta teach. E ta hopi bon den experiencia di bida, experiencia di traha cu hende. Enton manera bo sabi sa, Boso amigu kinan Glenn, mi ta gusta traha ku hende, mi ta gusta studia hende ku ta traha ku hende. Anto e ta hopi bon den traha ku hende, e ta hopi bon den traha ku hòmber, ku muhé, ku pareha, anto e tipo di Informashon ei di dje mi ta gusta wak anto esaki mi a sak'é for di un di su trainingnan. Anto e ta bisa, E promé grupo di hende ku bo tin ku rekonosé den bo bida ta bo confidants, amigu di konfiansa. E hendenan ki bo tin nan masha poko, Bo por konta riba un man kuantu amigu di konfiansa bo tin. Ken ta un amigu di konfiansa? Un amigu di konfiansa, number uno, e ta un persona ku ta den bo bida pa abo. Mi ker bo tuma nota di esei. Un amigu di konfiansa ta un hende ku ta den bo bida pa abo. pa e persona ku bo ta. E ta ei pa bo, e ke mira abo bai dilanti. E ta un persona ku Dios a manda den bo bida pa yuda bo yega na bo destino, pa yuda bo yega na bo propósito di bida. E hende aki ta selebrá bo alegria. Ora bo ta kontentu, e ta kontentu pa bo. Ora bo ta tristu, e ta tristu huntu ku bo. Ora bo tin doló, e tin doló huntu ku bo. E hende ki ta hende ku ora tur hende bira loma bai laga bo, lèterlik, ora tur hende bira loma bai laga bo, e ta keda huntu ku bo. E hende ki ta wende ku t'ei huntu ku bo pa bida. E ta un hende cu a dicidi cu no matter what hunto cu bo e ta keda. Bo tin cu proteha e amistad aki. E hende aki ta un hende no cu si bo hinca bo cu bo den problema e ta keda hunto cu bo. Si bo bay prison e ta e unico cu ta bin wawbo na prison. E hende aki ta hende cu si bo yaha bo den problema, bo cay den droga mes e ta bin buscabo na den Charlouse. E no ta laga bo bai. Amigu di konfiansa. E amigu aki ta e persona ku ta wak bo den bo kara ora bo ta robes bisa bo, Tende, bo ta robes. Anto e ta bisa bo strèt, sin hik, sin tembla. E no tin ku nes ku bo rabia, pero e no ta bisa bo e pe kibra bo, e ta bisa bo e pe yuda bo. E no tin ku nes ku bo kibra, eslon cu locual cu e ta bisa bo ta pa yuda bo. E no ta e tipo di persona cu ta bisa bo si, si, si tu cos ta bon anto bai papia tras di bo loma. No, e ta bisa bo ora e cos no ta corecto. E ta un persona cu a descubri su yamada den bo bida pa yuda bo yega na bo destino di bida. E ta un persona ku Dios mes a bat den dje pa kana huntu ku bo den un kurpa. E ta un Jonatan manera Jonatan tabata ta pa David. Ya? E ta un persona cu bo tin mester den bo bida. Bo tin cu embrace ende aki. E ta un persona cu no ta laga bo cay pa nada. E ta hunto cu bo den tempo bon, den tempo malo. Den momentonan di incertidumbre, den momentonan di claridad. Den momentonan di friu, den momentonan di calor. E ta hunto cu bo ora bo ta, ora bo ta riba, e ta hunto cu bo ora bo ta down. No matter what, e persona ki tin bo bek, e no ta papia tras di bo lomba. Bo sa kiko bo tin na dje. E ta bo mihó amigu, e ta bo buddy, pero e no ta mors ku bo ora ta trata kosnan ku e tin ku bèdèi bo. Esaki ta bo amigu. E hendenan ku manera bo bisa nan ta skars den bo bida. De fakto bo no mester hopi di nan den bo bida. Den mayoria kasa ta dos te tres. Kuantu hende bo tin den bo bida? Kuantu hende bo ta yama amigu den bo bida? Nan ta celebra bo of nan ta beso ta tolera bo? Nan mi explica bo cos. Bo sa con pa distingui amigo for di otro grupo di hende? Ora bo yega no seca bo hendenan bo conta nan un cos cu bo ta contento wak nan reaccion. Esun cu selebrá e kos ku bo a bin bis'é, esei ta bo amigu. Personanan ku djis wak bo, pero nan kara no a mesti nada òf nan kara ta djis frònt di gaña gaña, no ta bo amigu. Oke? So, e hende ki ta un grupo di hende, amigu di konfiansa, ta esunnan ku ta stima bo Incondicionalmente. Kiko mester di incondicional? Nan no ta stima bo pa motibu di locual cu bo tin. Nan ta stima bo ora cu bo tabata tin. Nan ta stima bo ora cu bo tabata broke. Nan ta stima bo ora cu bo tabata ta ariba. Nan ta stima bo ora cu bo tabata ta den bon. Ok? So, nan ta ipa bo all the time. All the time. Ahora nos bai na e siguiente. E di dos grupo di hende ta amistad cu lo vota pa bo. Kimi ke mende esaki? Nan, nan ta yama nan na ingles constituents. Constituents. Kiko ku ta constituents? Constituents ta hendenan ku te huntu ku bo, pero pa lokual ku bo por duna nan. A mi bisé atrobe, e grupo di hendenan-ki ta hendenan ku ta huntu ku bo, pa lokual ku bo por duna nan, pa lokual ku bo tin pa ofresé, pa yuda nan logra nan meta. Oke, so nan no ta den bo bida pa abo. paga tinu pa bo no bai mara bo kurason na hendenan aki, pasobra nan ta bai desapuntadu. Dia ku nan ta kla ku bo ku bo a duna nan lokual ku nan ke, nan ta bai laga bo. Defakto, e grupo di hendenan aki a drenta den bo bida ku un fecha pa bai laga bo. So you need to be prepared for when they are ready to move out of your life because they will move out of your life. Pero ta importante pa bo tin nan dikon paso e grupo di hende gran aki ta hendenan ku lo traha ku alma i kurpa pa bo logra bo meta ku ta kumbiní nan. So bo tin mester di nan traha ku nan den e temporada ku bo tin nan. Nan lo duna bo nan tempu, nan lo duna bo nan rekurso, nan lo duna bo nan forsa, nan lo duna bo nan inteligensia, nan konosementu, nan lo duna bo tur kos eslon ku abo duna nan lokual ku nan a bin hasi, seka bo kual ta haña lokual ku nan kier. Constituents, e tipo di hendenan i ta hendenan ku ta vota ku pa un partido politico. Pakiko, nan hasi un pregunta, pakiko bo ta vota pa un politico? Basically bo ta vota pa e dunabo lokual ku abo ke. Bo no ta vota p'e pasobra bo tin, bo ta su amigo. Bo ta vota p'e pasobra bo ta kere ke bo dunabo lokual ku abo tin mester. Bo ta kere ke bo dunabo e pais ku abo ke. Bo ta kere ke por dunabo un trabou. P'esei bo ta vota p'e. Awor, esaki ta e tipo di amistades. Amistadesnan ku ta skohe pa bo, ku ta vota pa bo, ku ta para huntu ku bo, ku tei huntu ku bo pasobra nan ta kere ku nan por saka algu for di bo. Nan no tei pa bo. Ya, nan ta hari ku bo, yes. Nan ta selebrá ku bo, sí. Nan ta move ku bo, sí. Nan ta balia ku bo, sí, pero nan no ta ei pa bo. Nan ta ei pa lokual ku bo por duna nan. And that's okay. No lubida nan tin un fecha pa bisa bo ayo. Ora ku nan haña un hende ku nan ta haña ku ta traha mas lihé ku bo pa nan haña e lokual ku nan ke fi bo, ya kua bo no ta no tin fin pa duna nan e ainda, nan ta bira bai laga bo. Anto si bo no sa e realidat aki nan ta kibra bo kurason, nan ta hurt bo. Pasobra hopi biaha ku nan bai laga bo nan ta bai ku nèt e hende ku ta bo enemigu. So, bo mester sa cu e grupo di hendenan aki ta bini den bo bida. Anto, ricibi nan. Pero no ricibi nan como amigu. Ricibi nan como esunnan cu ta bini den bo bida pa locual cu bo tin di ofrece nan. Nan tin mester di bo liderazgo. Nan pero nan tin mester guia bo. Nan mester di bo liderazgo. Liderazgo significa un hende cu ta guia bo bay dilanti. Lead, un hende ku ta lead, un hende ku ta guia. Ok, hopi ta esnan ku a sigui Hesus, poko ta esnan ku a kana ku Hesus. Hopi ta esnan ku a bin kaminda Hesus ta, pero poko ta esnan ku a drumi huntu ku Hesus. Hopi di esnan ku a bin skucha Hesus, pero poko di esnan ku a tende di Hesus. Hopi di esnan ku tabata kere den Hesus, pero poko di esnan ku a kere Hesus. So, that's number two. Awor nos ta bai pa e number tres i e ultimo. Number tres, kamarada.

camarada, su unico propósito den bo bida ta pa bringa e mesun enemigo cu nan ta bringa hunto cu bo. There you have it. Camarada ta ey pa yuda bo bringa un bataya comun. Ya? Nan ta uni ku bo p'asina bringa e mesun enemigu ku abo ta bringa. Nan mester di bo forsa, nan mester di bo sabiduria, nan mester di bo inteligensia, nan mester di bo arsenal, ya, nan mester di bo, pero no pa abo. Nan ta interesá den abo komo persona. Nan no ta interesá den bo talento. Nan ta interesá den bo arma pa bo yuda nan bringa kontra e mesun enemigu ku nan ta bringa ku abo ta bringa. That said, ora ku e bataya wòrdu bringá, nan ta bringa ku bo ku alma i ku ulma? Sí. Nan ta bringa mes. Nan ta bringa proteha bo. Nan ta bringa pa kuida bo. As long ku bosnan ta den guera huntu, nan ta bringa huntu ku bo, side by side. Nan tin bo bek. Nan ta proteha bo. Nan t'e huntu ku bo. Pero manera ku e bataya a wòrdu ganá, nan ta sali afia bo bida. Ayo! Nunka mas bo no ta mira nan. pasobra nan meta a wòrdu kumplí. Kual ta? Vense e mesun enemigu ku abo tambe kira vense. Bo tin mester di nan den bo bida. Bo tin mester di e hendenan ki den bo bida. Ya? Tin dje hendenan ku bo tin mesternan pa bo gana e trabou ku bo mester. Nan por yuda bo pa bo yega na e luga ku abo tin ku yega. No wòri ku ora bo yega nan bai fe bo bida. Hasi uso di e grupo di hendenan ei ta Dios a manda nan den bo bida. Nan no ta interesá den bo. No hinka masha emoshon den nan. Ta gradisido pa nan. Trata nan ku rèspèt, ku dignidat, pero no pega nan na bo kurason. pasobra lo bo wòrdu disapuntá. So, e, ups, my bad, e dos personanan aki, amistat ku lo vota pa bo ku kamarada ta e dos hende nan ku bo no mester konèkt ku nan emoshonalmente. tra cu nan, ya, ta huntu cu nan, acepta nan, nan presencia den bo bida, pero no connect cu nan emocionalmente. No conta nan bo soñonan, no conta nan bo planesnan. Don't do it. Habri bo mes ku bo amigunan di konfiansa. Konta nan bo soñonan, pasobra nan ta selebrá bo soñonan ku bo. Konta nan bo metanan. Ya? Nan ta esunnan ku ta keda ku bo pa semper. Mayoria di nan ta keda ku bo te na morto. Mayoria di nan. Dikon bisa mayoria di nan, e úniko manera ku nan lo no ta huntu ku bo mas ta ora si nan muri promé ku bo. Pero e grupo di hende number dos, e grupo di hende number tres no stens ku nan ta keda ku bo, no. Nan ta basta dor di bo bida. Bo amistatnan di konfiansa ta bini pa keda. E dos otronan ta djis pasadó di bo bida i sigui bai. Oke? So there you have it.